Atu kan nikhua hi caanchia a si caah caanṭha nan hmuhmi paohpaoh kha ṭha tein hmaan i zuam u. Mihrut si ti hlah u, Bawipa nih tuah hna seh ti an duhmi hna tu kha tuah i zuam u, tiah Efesa ngan panga hleiruk nih a ti. Nihin ah mi tampi nih a biapi a simi thil ah buai ti loin a biapi lomi vawleicung thil, sui le ngun le chawva le zeitindah ka min a ṭhan khawh lai ti hrawnghrang ah an buai deuh cang. An caanṭha hmuhmi cu Pathian nih duhmi si loin anmah duhnak ah an hman. Pathian nih zeidah tuah seh ti hi a ka duh ti hi tuah cu chim hlah, a ruat hmanh a ruat huam ti lomi caan ah kan phan cang. Hawi dawt dang tah zei ah dah na lung a kal peng ni tin na nunnak ah? Hi vawleicung thil hna hi cu kan nun chung ca lawng ṭhahnemnak a ngeimi an si. Thih hnu i kan kalpi kho ding pakhat hmanh an um lo. Matthai le ruk kul le ruk nih mi nih hin vawlei pumpi hi co hmanh sehlaw a nunnak a sungh cungah cun zeital a miak hnga maw? A miak lai lo. A nunnak kha zeihmanh nih a caw ṭhan kho lai lo, tiah a ti. Cathiang nih a chim bantukin hi vawlei cungah a rum bik le a menthang bik pakhatkhat hmanh hei si ko law na thih ni a phak cang ahcun na chaw le va le na men ṭhatnak zong nih nun khuasau deuh ka duh tiah cawk zong a ngah ti lo na thih tikah na kalnak ding hmun hi lawng um vanram so le hell samsung kuang pahra nih cun kan chan cu kum som sarih a si ko kan thazaang a ṭhawn deuh le sawmret a si. Cuhmanh ah retheihnak le harnak lawng kha kan in, kan nun chung cu a dih zau i kan lo, a ti. Hi vawleicung kan caan hmanmi nakin kan thihnu thlarau in caan kan hman dingmi hi a sau. Cucu Satan nih a theih tuk ve tikah mi tampi cu an thinlo mui lakah chiah hna i hi vawleicung nun chung ca lawngin an umter hna. Thih hnu an thlarau kalnak ding chikkhat te hmanh ruat hung loin a chiah hna. Cu ahcun nang nai tel ve maw? Pathin kong thawngṭha chimtu an chim paoh ah ngai duh lo le ka caah a herham lo ti phun i ummi ah maw nai tel ve? Hoi dawt, nihin ah nih hrin ṭhanmi na si cang maw? Hi vawlei cungah cun kum sawm sarih le kum sawm riat lawng na nung lai i na thih tikah a hrin ṭhanmi na si lo ahcun zungzal hell ah na tla lai. Johan ngan pathum pathum ah Jesuh nih phungbia cawnpiaktu saya pakhat a simi Nikodemo a timi cu biatak tein kan chimh ahohmanh hrin ṭhan a si lo ahcun Pathian Pennak kha a hmu kho lai lo tiah a ti. Hawi dawtnak tah hrinṭha na si cang maw? Hrinṭhan tiah hin tipil in kha a si lo. Sual ngaichih thlacam kha a si lo. Ka zumh hei ti men lawng kha a si lo. Zumhnak kong ah hin khuachia zong nih Pathian an zum ve an i thei maw? An zumh tuk nang a ther an ther tiah Jeim pahnih hleikawn nih an chim. Cu an zumhnak cu khapnak a phakpi khotu hna zumhnak a si maw tiah cun si hlah. Hawidawt, Pathin ka zumh na ti ning ahhin khapnak thawkpi khawhtu zumhnak a si maw ti ruat dingah biapi tuk hrimhrim. Mi tampi cu hi ruangah hin pei ṭha tein khapnak hi an fian lo ruangah a ṭha tiah an ruahmi paoh tuak an i zuam i a nunnak ah hnangamnak zeihmanh ngei tung loin annih cu an liamter lengmang ve. Mi sifak bawmh le kutdok bawi bawmh le mi cung i ṭhatnak tuah kha khapnak hmuhnak a si lo. phunnak ti ahcun hrin ṭhan a si lo cun baibal khat hnih ka rel ve thla zong ka cang pah ve ko ti zong hi hrin ṭhan a si lo bia an chuah i kut thli ve pathian thangṭhat i bia an leng ah duh poin um zong hi hrin ṭhan a si lo mi tampi cu nihin ah an zumhnak cu a ṭap i an ṭap i a tak zeihmanh ai tel lo an ka an cu jesuh ka zumh an ti nain an tuahmi nih ka zum lo a ti Cawh cun nang nai tel ve maw? Mathai ngan hlei nga pariat nih himi hna nih hin an ka lawng in an ku pat sihmanhsehlaw an lungthin taktak cun an ka hlat ngaingai tiah Pathian nih a ti. Hoi hrinṭhan mi na si taktak cang maw? Hrinṭhan kan timi ah hin kanmah nih kan i zuam i kan ngah khomi phun a si lo. Hrinṭhannak cu Pathian lawng nih a Fapa Jesuh Khrih kan zumhnak thawng lawng a kan pekmi a si. Asiahcun ka zum ko cu ta na ti kho men. Cathiang ah kan zoh lai. Kuanhingnak Korean ngan panga hlei saria kan hmuhmi cu mi zeihmanh nih Khrih he an i pehtlaih tikah cu mi thar a si. A nunning hlun kha a lo cang. Nunning thar kha aa thawk cang. Jesuh Khrih a zummi taktak amah he ai pehtlaimi cu a nunning hlun kha a lo i nunning thar in an i thawk. Jesuh Khrih cu an nunnak ah bawi a si. Na nunnak ah hodah bawi a si? Ni na. Jesuh Khrih cu na nunnak ah bawi a si maw? A si lole na pumsa duhnak maw bawi a si? Wakhatnak Johan ngan pathum a hme pali in paruk ahcun sualnak a tuahmi paoh nih Pathian nawl a buar a si. Zeicahtiah sual cu nawlbuar a si. Khrih cu minung sualnak lakpiak awkah a ra i a chungah sualnak zeihmanh a um lo ti kha nan hngalh. Khrih cu minung sualnak lak piak awkah a ra i a chungah sualnak zeihmanh a um lo ti kha nan hngalh. Cucaah Khrih chungah a ummi paoh cu sualnak chungah khan a um peng lo. Sihmanhsehlaw sualnak a tuah pengmi nih cun Khrih kha a hmu zong a hmu bal lo i a hngalh zong a hngal bal lo. Rom a ngan panga a hme pangan pariat ah zeicahtiah a kan pekmi thiang thlarau thawngin kan lung chungah Pathian nih a dawtnak cu a taw in a kan tawih. Zeihmanh a tuah kho lomi kan si ko lio ah khan cu caan thengte ah cun miṭhalomi kan caah Khrih kha a thi. Miṭha caah cun thih ngamh zong a um phung hnga nain A dingmi ca i thih cu a harmi thil a si. Asinain Pathian nih cun zeitluk in dah a kan dawt ti kha hitin a langhter. Kannih cu misual kan si ko rih lioah khan Khrih cu kan caah a thi. Hihi chim a hau, a ruang cu hrinthannak kongah hin Khrihfa ka si ti sawm men hi a ngah lo. Jesuh Khrih in zei ruang ah dah ka caah a thih ti hi kan theih a hau. Na sualnak le ka sualnak ruangah hin a dikmi Pathian nih cun a hmaan ding tein bia a kan ceih tikah kan co dingmi aa tlakmi cu thihnak a si. Cu thihnak cu mei le kat in a alhmi, a mit kho ti lomi hell kha a si. Jesuh Khrih ka zum ti i mah duh poin um. Zudin seh ei, lihchim, hrawkhraw nulepa sualnak tuah thiltharo zoh le tongh sualnak chungin nuamta le awm i caan hman cun thawngtha chimtu cheukhat nih na sual zongah a poi lo timi biatak tein he zum i mah zumhnak zongah ṭha tein dir khawh ṭung lo cawnpiaktu sia hna nih an cawnpiakmi i bosan in nun baibal nih a si maw si lo tu zong voikhat hmanh tuak bal lo zoh bal lo Jesuh Khrih nih zeidah a ka tuahpiak kho hnga ti cu ruah i kei nih tah Jesuh Khrih zeidah ka tuahpiak kho hnga ti zong voikhat man ruat bal lo. Hoi dawt i hlau cang tuah. Cathiang nih santlai lomi thil, khuami thil, mi nih an tuah tawnmi kha tuah ve hna hlah u tiah Efeso ngan panga le khat nih a kan ti. Hlennak chung khan i hlau cang tuah. Khamhnak a deu chung khan i hlau cang tuah. Nikodemu nih a rak fian ve lo caah Johan ngan pathum pali pariat ah zeitindah patling a si cangmi nih cun hrin ṭhan cu a si khawh lai. A nu paw chungah cun lu ṭhan i hrinṭhan cu a si kho bal lo tiah a ti. Jesuh nih cun, Biatak tein kan chimh, ahohmanh ti le thlarau in hrinṭhan a si lo ahcun Pathian pennak cungah a lut kho lai lo. Pumsale in ti ahcun mi cu a nu le a pa chungin a chuakmi a si. Sihmanhsehlaw thlarau hrin si awk ahcun thlarau in a chuakmi a si awk a si. Hrinṭhan na si hrimhrim awk a si ka ti tikah Na khuaruahhar hlah, thlitu cu a duh paoh ah a hrang ko. A thawng cu na theih, sihmanhsehlaw khuazei in dah a rat le khuazei ah dah a kal kha na hngal lo. Thlarau in hrin a simi cu cu bantuk cu an si ve, tiah a ti. Hoi dawt, nang na thei taktak maw, hrin ṭhan timi? Hrin ṭha na si cang maw? Kan vawleipi hi hlennak chungah a um cang, tu kan chan ah hi. Asinain Pathian nih cu chungin cun luatter an duh. I hlau cang tuah! Cathiang nih Khrih he ai pehtlaimi cu nunning thar ai thawk cang a ti. Cu nunning thar cu na ngei rih lo ahcun hrin ṭhan nihin ah na herh. Na nunhlun cu a lo hrimhrim awk a si. Cucu nangmah naa zuamnak in a ngahmi a si lo. Jesuh Khrih cu mi vialte caah a thi ti ahhin nangmah ca zong ai tel ve. Ka sualnak ruangah a si ve ti hi na theih dingah biapi tuk. Ruamngan paruk paruk ah ka minung hlun cu Khrih he vailam cungah thah a si cang ti kha kan hngalh. A sualmi kan minung hlun cu zeitindah thah a si ti ahcun sualnak sal kan si ti nak hnga lo ca a si a ti. Wakhanang Johan ngan panga hmelheriat ah Pathian fa a simi cu a sual peng lo ti kha kan hngalh. Zeicahtiah Pathian fapa nih khan him tein a umter i miṭhalo pa nih khan a tong kho lo. Wakhanang Johan ngan panga pali ahcun Zeicahtiah Pathian fa a simi paoh nih cun vawlei kha a tei khawh. Vawlei kan tei khawhnak cu kan zumhnak hin a si, a ti. Sualnak cu Khrih thawng lawngin kan tei khawh. Na minung sinak in i zuam i sual ka tei lai ti cu a si kho lomi a si. Mah zuamnak in a si khawh ko ahcun Jesuh Khrih cu kan herh ṭung lai lo. Kanmah nih kan tuah khawh ko ahcun Jesuh Khrih cu kan herh ṭung lai lo. Cathiang ṭhiamṭhiam nih vancung i a ummi nan Pa a tlin bantukin nannih zong nan tlin ve awk a si a kan ti. Cu tikah a zat ceu cu kan ṭha ko hnga nain Pathian tluk cu kan tling kho bal lo hnga. Rom ngan pathum kula thum nih zeicahtiah mi vialte cu kan sual dih cio ko i Pathian sunparnak kha kan bau cio dih ko ka ti. Hoi dawt. Na sualnak nih khan Pathian he an ṭhianter i a zeitihmanh nangmah na thil tuahnak thawngin pa sin na phan ko lai lo. Cucaah Jesuh nih, Kei cu lam le biatak le nunnak ka si, a ti. Johan pathum sawmthum ah kan hmuhmi cu Fapa a zummi paoh cu zungzal nunnak an ngei. Fapa nawl a ngai lomi paoh cu nunnak an ngei bal lai lo i Pathian thil nunnak cu an cungah a um zungzal ko lai, a ti. Hawidawt ṭha tein ngai hmanh, Pathian bia cu chap a ngah lo i zuh zong a ngah fal lo. Fapa a zummi paoh cu zungzal lonak an ngei, a ti. Hi zumhnak hi mah thilti khawhnak le ṭhatnak te hna pakhat hmanh i bochan loin Jesuh Khrih lawng i bochan kha a chim duhmi a si. Jesuh Khrih ka zum tipah mah ṭhatnak i bochan pa in van kai tim cu Baibal ning a si lo. Cucaah Jesuh Khrih lawnglawng kan i bochan lai. Isaiah sawmruk le paruk nih kan thil tuahmi ṭhabik kan timi hmanh hi puanchia fihnung an si a ti. Kan tuahmi thil ṭha vialte hna hi Khrih thawngin a si ti theih loin cu hna cu kan i bochan i Khrih zong credit zeihmanh pek loin kan um ahcun Pathian caah fihnung an si taktak ko. Hrinṭhan hnuin kan tuahmi thil lawng hi Pathian caah cun man ngei an si. Cucaah a hrinṭhan rih lomi na si ahcun na hrinṭhan a herh tiah ka tinak hi a si. Hoi dawt, hrinṭhan timi hi a har tukmi zong a si lo. Fian lo ahhin a buai tukmi a lo tawn i a si. Thawngṭha chimtu a cheu hna nih mi duhnak kawl in an chimnak ah mi lung a tuai tam tawn. Cun a hrinṭhan lomi thawngṭha chimtu cheukhat nih a hmaan lo ning in an chim tikah mi lung a buaiter. Kun hin a kore ngan pali pali nih annih nih zeicahdah an zumh lo ti ahcun hi vawlei khuazing ṭhalo nih hin an lungthin cu mui lakah a chiah peng hna caah a si. An cung i a ciomi ceunak cu hmu loin a umter hna. Cu ceunak cu Khrih sunparnak kong thawngṭha in a rami a si i Khrih cu Pathian bantuk taktak a si a ti. Jesuh Khrih kongah kan hna a tla ti lawng kha a si lo. Atu kan chan ahcun hlennak a tam tuk caah nang zong hlenmi chungah a ra i telmi na si ahcun Nihin i thawngṭha na ngaihmi hi Bawipa nih a naknak a si. Atu caan hi na caan a si. Nangmah sualnak zong in a thimi, na tuar dingmi hremnak, na in dingmi thihnak cu an dawt tuk ruang in na ca i vailam tahnak nih a thi i a thi ni chung hnuah tho ṭhanmi Jesuh Khrih cu na khamhtu le na bawi ah nihin ah i lak ve cang. Na ca i an tuah piakmi fianlo ahcun Bawi ah i lak ti hi a si kho lo. Fianlo ahcun Jesuh Khrih hi nunnak i Bawi ah i ser ti zong hi a si kho lo. Hawidawt ṭha tein ruat cang hmanh. A hrawnghrang ah khan i hel lengmang ti hlah. Khrihfa sawt nun in nung ti hlah. Ezekiel sawm thum ruk a hme kul le nga kul le sarih ah Pathian nih a timi cu, nan cungah tithiang kan theh hna lai i nannih an thurhnawmtertu hna thil vialte khan kan chiah hna lai. Nan silsal biaknak thurhnawmnak vialte khan kan chiah dih hna lai. Lungthin thar kan pek hna lai i thlarau thar nan chungah ka khumh lai. Nan pum chungin lung bantukin a hakmi nan lung kha ka lak lai i tiasa bantukin a nemmi lung kha kan pek hna lai. Ka thlarau cu nan chungah ka khumh lai i ka nawlbia he ai tlak in kan umter hna lai i ka phunglam zulh in nan nung lai, a ti. Jesuh Khrih cu kan khamhtu le kan bawi ah kan i lak ahhin kan nunnak ah thlennak a um. Cucu kanmah tein kan i thlengmi kha a si lo. Pathian nih a thiang thlarau a kan pekmi thawngin a si. Kolos ngan pakhat hleithum hleli ah zeicahtiah amah nih cun muihnak ṭhawnnak chung khan a kan suah i a dawtnak a Fapa Pennak chungah khan him tein a kan luhpi i a Fapa thawng cun luatnak kan hmu i kan sualnak cu ngaihthiam kan si a ti hoi Jesuh Khrih thawng long in khapnak hi hmuh khawh a si hrinthannak hi hmuh a si hal kan duhmi cu ahodah bawi a si na nunnak ah nangmah mon a si Jesuh Khrih ta Philippines pathum pasir pukwa Paul nih a timi cu sihmanhsehlaw cu thi vialte ka ca i miaknak ah rel khawhmi hna cu Khrih rong ah sung ah ka rel dih hna cu long cu a si lo a dang vialte zong kha sungh cikcek ah ka rel hna Cu thil hna nakin a sung deuh tukmi ka Bawipa Jesuh Khrih hngalhnak ruangah cun sungh cikcek ah ka rel hna. Khrih cu ka co khawh nakhnga le amah he cun kan i pehtlaih khawh nakhnga amah ruangah cun zeizong vialte ka hloh dih hna. An dihlak in hnawmtam ah ka rel hna. Keimah dinnak timi nawlbia zulhnak thawngin hmuhmi phung kha ka ngei ti lo. Atu cu Khrih zumhnak thawngin pekmi dinnak, Pathian sinin a rami zumhnak chungah aa butmi dinnak lawng kha ka ngei cang a ti. Mathai ngan pariat hleikua pukul ah phungbia cawnpiaktu saya pakhat kha a sinah a ra i saya na kalnak puah kan zulh lai tiah a ti. Jesuh nih cun cenghngia nih kua an ngei, vate nih bu an ngei. Sihmanhsehlaw mi fapa cu riahnak hmun hmanh a ngei lo tiah a leh. Luka ngan pakua sawmruk kha sawmruk hnih ah a dang pakhat nih aa thawh ve i, Bawipa kan zawt lai, sihmanhsehlaw ka chung le kha dam tein va ti ta hna ning, tiah a ti. Jesuh nih a leh i ahohmanh leithuan aa ot i hnulei a zoh peng ṭungmi cu Pathian Pennak caah santlaihnak a ngei lo, tiah a ti. Hawi dawt, caan hi ngang lengmang ti hlah. Hlennak chungin i hlau cang tuah. I hlau cang tuah. Nan nunnak i a biapi cemmi cu na mawṭaw le na inn le lo le na bil pek ding le na nungak le na tlangval le rumnak le minthannak kha an si lo. Atu kan chan thawngṭha bia chim loin biatak i elnak tukṭak lawng tein a khahnak chan le biatak a tlawm tuk cangnak chan ah hin na hrin ṭhan a herh. Na lung i dah cang tuah. I hlau cang tuah. Hrinṭhanmi na si cang maw? Mathai ngan pasarih kul le khat kul le thum ah Bawipa Bawipa tiah ka timi paoh vancung pennak chungah an lut lai tinak a si lo. Sihmanhsehlaw vancung i a ummi ka Pa nih tuahnak seh ti a duhmi a tuahmi lawng kha an lut lai. Cu ni a phak tikah mi tampi nih keimah cu Bawipa Bawipa na min in Pathian bia kha ka chim i na min in khuachia tampi ka ṭhawl hna i khuaruahhar tampi kha ka tuah hna an ti lai. Khi tikah annih cu ka thawh hna lai i, Nannih cu aho nan si kha kan hngal bal hna lo, kal ko u, ṭhatlonak a tuahtu hna, tiah a ti hna lai, Na sualnak ruangah a thi i a tho ṭhanmi Jesuh Khrih cu na bawi ah i lak ve cang, tiah mi hna ka forh ko. Na nunnak ah amah cu bawi si ko seh. I hngilh mi i hlau cang tuah. I hlau cang tuah tuchan ah. I hlau cang.